hi byeleni hi byeleni n'wina hi ku tlanga mi nga mi fundini ni vula ku a ni n'wi mi yivuleni kwalani loko mi sungula u yi ri um a mi fanelanga i tihlanganisa na timhaka ta masanga nti loko ri ku a mi swi vulani no mi vulavulela mina ku ni hemba vulavulani mi ku um bibele yi rini a wu faneleke i tihlanganisa na timhaka ta masanga ya ve le ku i nga se za yes bibele yi rini

hi ya emahlweni hi dyondzisa hi hlohlotela no hlayisa ndhavuko wa xitsonga xerhu twanani la sonta rin'wana na rin'wana ra vumbirhi en'hwetini hi ku ya hi vhiki hi ku phamela swakudya swa tindleve evunangeni hi mbulavulo wa tiqambhi terhu na eximoyeni hi pfuxelela vupfumeri ni mbulavulo seketela rhandza u tlhela u avelana na van'wana ntsena eka xangani gang podcast network amamukela again aka nongonoko wa hina a ximoyeni a ni fambi ni ri nexe as usual ni khome eh gaza bosh eh boti raymond oh tatana mdaka na mdaka hi leyo ni nga khomeka siku ra namuntlha a hi nga fambi hi rexe hi famba na apostol NF Sithole eka siku ra namuntlha laha hi nga ta va hi ri na burisana kumbe ku vulavurisana hi tintswalo na ku rivalela a ma amukela ka nongonoko wa hina Gaza Bosh eh ha rhandza ku amukela ti-subscribers ta hina hinkwato na hinkwavo lava nga le ku khomenteni masiku hinkwawo va kha va hi hlohlotela ku leswi hi swi endlaku ni hi le ku beni ka swona na lava mm. tanihileswi hi nga vula hi ku hi vuye xidumu sweswiwani mi vona tanihileswi ni nga vuya na ringi phela sweswiwani ni hi vulavula hinkwaswo futhi ndzi nga chavi na vuoswi ma vona lavo endla swo homboloka va nga catangi ni ma swi katsa la ngongo lavo ka va nga catangi um but all in all tatana n f uh, apostle n f sithole mi nga ti tivisa hi ro sungula mi ta laha aka nongonoko wa mm, hina ya i know a khensile khensile eh, ka sus- eh, subscribers yes eh, kumbe valandzeri va xangani gang eh, am- amukela na n'wina eh, ha ha ta hi ya vulavula futhi ku nga ri ro sungula laha vulavulaka i apostol stole eh, kusuka kaya hi le ka ndindani aka kereke ya voice of god eh, under sb ngoveni yeah yeah laha a a thembisa nakona eh I'm a founder ya kereke ya the hand of god eh kwala a thembisa ivory 2 eh ku nga ri khale eh nga ta va hi kha hi ri busy swinene ngopfu a hi ri busy so hi fika kun'wana hi fika hi yima hikwalaho ka ku va hi kha hi ri busy hi swin'wana na swin'wana okay so mara eh a yi ngopfu ka swona namuntlha hi khensile ku va hi tlhele hi hlangana na tata ra mudaka a va nga ri na xona xexi loko hi hlanganile ro sungula um ni vula xingwavile mara namuntlha swi vula ku um se swi endli swona so hi khensa xikwembu hi swona so bibele ri ku um ku va na ku va na nsati i kume nkateko wo huma ka xikwembu so hi khensa xikwembu hi nkateko wolowo Yeah. hi kha hi kongoma ngopfu ka nhlokomhaka ya hina ya tintswalo um hi lava ku twisisa na ku rivalela xana tintswalo ta xikwembu i yini tintswalo ta xikwembu um tintswalo ta xikwembu i vunene lebyi xikwembu xi hi endlelaka byona hi minkarhi hinkwayo um hi nga vula ku tintswalo i ku va na na rirhandzu a ka vanhu van'wana kumbe i i ri i i i i rirhandzu leri Xikwembu xi nga hi komba rona xi lo hi nyika tintswalo ku va xi hi kombe rirhandzu hikuva xi hi nyika n'wana wa xona leswaku a ta ta hi fela kwala ka ku va hi karhi hi ri vanhu lava hi nga vanhu hi kha hi hanya emisaveni i khari kun'wani hi nga endli swona mara Xikwembu xi va xi kha xi endla yini xi hi nyika tintswalo xi hi komba tintswalo um tintswalo ta xikwembu i ku va hi karhi hi hanya hi kha hi nga ri ku endleni ka swona se mfundhisi ku na mhaka yin'wana ya ku loko hi vulavula hi ku rivaleliwa tintswalo ne xana loko u kuma ku i munhu ne a dlayetela vanhu a pfinya vanhu ma vutomi bya yena hinkwabyo maybe a ho u sungule a ri na age twenty five 25 years a sungula ku dlayetela vana data a fika ku 50 years maybe a duvuliwa a ri ku yiveni nkarhi wolowo ma twisisa ivi mara hi nkarhi wolowo a tshemba xikwembu a believe kumbe u kulele ka ndyangu lowu nghena kereke wa believe ku yesu xikwembu xi kona mhm. ripfumelo na rona xana munhu yaloye u ya kwihi Dylan. u ta teleni yes hambi a amukele xikwembu after what years da swi vula ku xivutiso xa tatana mudaka xi helelanga mm. kwala ka ku amukela xikwembu a va swi hlamuselanga kona va ri a fika duvuriwa a ri ku yiveni leswi vula a duvuriwa a ri ku yiveni ivi mi ba ya xibedhlele a ya xibedhlele eh. a fika a ho a kombela ku rivaleliwa because a ni swi tivi ku xana ku ku va a rivalelo lokwani hi loko a fikaya ka mfundza fika n'wi tlhandleka mavoko va ku swidyoho swo se swi hlatsuwile ma vona mm. kumbe njhani ni lava mi ni hlamusela kwalaho va n'wi duvula u le ambuleseni a ku ya xikwembu na ku tshemba ni believe ka wena vulavula what ever swi nga ta swi vulavula ni a lova question yele yi saseke ngopfu and eh, yi kahle mm. hi xitalo vhele yi tala ku va yi va kona um vanhu va kha va yi vulavula hi tindlela to hambanahambana eh leswiya swa ku eh ni ni ni ni se ni vona ku okay eh a hi swi tekeni ku fana na sweswo swi nkarhi wun'wana ni le ku hisiweni hi ndzilo ni khe ni ri ku yiveni ni ku xikwembu ni rivaleni. eh a ni vone swi ni yisa tilweni sweswo mm. a swi tshunelelanga na tilo and then and then kombela ku ni nga vulavuli ku ri eh ku va munhu a ya tilweni eh ku va munhu a ya tilweni hi loko ku endlekele ku hambi swi vutisanga swa ku va munhu ku va a ya oh, tilweni hayi ta fika kwelene se eh, sweswo swa ku eh, ni le ndzeni ka ambulance eh, ni suka ku yiviwe ni suka ku yiviweni ni duvuriwe hi xibamu ni ri ku dyoni ya ku xikwembu eh, ni rival eh, ni rivalele milandzu ya mina okay ivi ni heta ni lova swi sweswo munhu un'wana na un'wana a nga swi endla so it has nothing to do na ripfumelo Ah, a swi hlangananga na ripfumelo because a ni mhaka ni vula yini hi ku xikwembu hi lavulela hi grace na yini na forgiveness na se forgiveness la n'wangu va ta fika va ku u kumi grace laya a nga a duvuriwa mara a va ha ri ku hanyenya tintswalo Ye- yes. se se mi vula ku hambi o fika ku ni kumbe ro ya nkoka u ta tiyeleni eh mon mon ku eh yaleyo hambiloko ku ri ku ho yi lungisela yi va njhani a yi zangi yi nga hlangana na tilu yaleyo vero yi hlanganangi na tele mfundhisi okay hi lexi wa xi vutisa ri nga na xona ne i ku ku hambana xikarhi ka tintswalo na ku twela vusiwana kumbe xi xin'we tintswalo na ku twela vusiwana i xi xa yi one tintswalo na ku na na ntwela vusiwana mm-hmm. eh ku na ntwela vusiwana eh ku na tintswalo mm-hmm. mara tintswalo i swilo leswi i vunene lebyi hi byi endlaku hi byi endlela vanhu hi kha rihanyo okay i tintswalo teto kumbe ni nga ku aka munhu ka mina na na na na tata na mdaka eh, ni rivele vito leriya ra ra ntombi u kambe miti ntombi i i n'wamana a ni ta va ni tirhise rona n'warisenga Eh, eh, u n'warisenga N'warisengasenga. na tata na risenga so ku na ku ku na ku kombana tintswalo ka hina kasi ku na tintswalo ta ku ti huma ka xikwembu i tintswalo leti ti taku ti khe ti huma tindhawu timbirhi so ni nga byi endla vunene eh, aka tata na mdaka eh, xikwembu xi nga swi endla vunene aka mina so ni nga endla vunene aka tata na mudaka then xikwembu na xona xi ni endlela vunene hikuva ni endle ka tata na mudaka mara a ni swi a va swi koti tata na mudaka ku endlela mina eh, tintswalo vi mina endlela ni endlela xikwembu tintswalo tintswalo xi endlela hi hina hi endlelana la misaveni hlamulekini ka yaleyo tintswalo na ku twela vusiwana se leswi swa ku mina na khongela yes as usual mm. mara ni fika ni hlangana na munhu patwini ni n'wi vona ku a nga na swakudya ivi ni n'wi twela vusiwana ni n'wi nyika swakudya ka ha ri tintswalo na kumbe ni yo n'wi twela vusiwana lebyiyani leswi that's why mi twe ni hlamusela timhaka ta ku tintswalo i vunene lebyi hi byi endlaku hi endlelanaku hi masiku na minkarhi loko hi khe hi hanyela misaveni mm. leswi vula ku ri i tintswalo teto mm. so la mi hlamusela timhaka ta ku swi vula ku

eh, ya mhani eh, mc va hina va mm. va lembe va fanele va endla mc kun'wana eh, mi nge hi nga swi vulavuli hi nga hi nga ze swi bula siku rin'wana eh, eh, eh, eh, loko loko bibele yi ri loko i nyike xisiwana mm. i lombe xikwembu mm. yes i lombe xikwembu leswi vula ku ri mi swi tiva ku a ku na hakelo lowu mi nga ta wu endla n'wina a ku na a ku na a ku na ku a ku na ku mi nga lomba xikwembu ma swi twisisa mara bibele yi ri loko mi nyike xisiwana mi lombe xikwembu a ku na kahle ka timhoni ku a ku na xa a ku na a ku na xilo lexi mi nga xi endlaku mi nga xi lomba mi nga lonaka xikwembu xi nga tsandzekaka ku mi hakela so hi ndlela yin'wana mi hlamule xivutiso lexi a ni lava ku xi hlamu ku xi vutisa nakambe ni ku xana munhu u tirhela ku kuma tintswalo ka xikwembu na i think ive yi hlamuleka hi ndlela yaleyo ya khensa okay so kahle kahle now ka ku rivalela ne a wu mina na n'wina masitoko la misaveni ha rikinyana rikinyana ne loko ivi hi rikinyana ku rivalela loko vulavula hi ku rivalela swi swona ta rhanga hi vulavula hi ku rivalana ka hina loku fambelanaka na moya wa xikwembu mm. so ku rivalelana xana loko ma ku a ho n'wina maybe a mi lava ku ni dlaya maybe mi lava ku ni chelela ivi se ni swi kuma obvious swo bo hi nga ha kumani ivi loko hi nga ha kumani hikuva mi lava ku ni dlaya loko ni fanekele ni mi rivalela swi vula ku ni fanekele hi tlhela hi sungurisa laha vuxaka bya mina na n'wina byi ri kona ku hi tlhela ni mi veka kusuhi or ni nga ha loko no ka ni nga ha mi lavi laha kusuhi xana ka ha va ka ha ri na ku rivalela na mako a na hala ni ku a na hala no twa nchumu hi mfundhisi na nchumu ni va lava kusuhi na mina mara ni ku yini mara ni va rivalelini xana ku rivalela loku ya ku va ku hetisekini na rito a na ha lavi na ku twa nchumu hi mfundhisi i sayini yo komba ku a mi ni rivalelanga mm. okay ni tlhele ni yi lunghisa futhi ni ku a ni no ka ni nga ha swi lava va kusuhi na la mina ni hanyaka kumbe mi bata mutini wa mina Ah, a ni- a ni va rivalelanga okay loko a ni n'wi A ta rivalela na dya fanele tlhe ni yini? n'wi invita A a ni ta teka tshama na yini? mina a dya na mina a swi vuli ku ni fanekele n'wi invite a ta tshama na mina kusuhi na mina ni ku rivalelini ni ku rivalelini a yi vi ni ku rivalelini yi va yi basini yi nga vi na na ku um ko karhi a yi fiki yinini okay loko ku ri ku a ta ka mina a tshika a ku na ku munhu a tshika a mi vhakerini mm. wa ta ka n'wina mi fika mi n'wi komba rirhandzu as tanihi le ku sunguleni leswi a mi n'wi kombisa swona na le ku sunguleni mm. ma yi dyondzisa mhaka yo fana leyo mm. mara ku va mhaka leyi ya ku eh, um n'wina mi tirhisa mhaka leyi ya ku ma ta ku ku rivalela ku nga vi na leswi swa ku ni n'wi rivalelini mara ha ha pfunana eh, eh kahle kahle ni n'wi rivalelini mara vutomi bya ha yi mahlweni leswi so mara a yi kona ku okay so ku rivalelana mi la ta ni byela ku swi na nkoka ngopfu na loko i ri mukreste as a mukreste eh ku rivalela i khiya lerikulukumba swinene ngopfu se mi lava ku hi byela ku lava ho ka hi nga va rivalelangi vo va hi bulokelaku tindlela a va swi koti ku mi bulokela tindlela vanhu lomi nga va rivalelanga n'wina n'wina hi n'wi mi bloka ku ndlela ku va mi nga rivalelangi munhu 18 mi le nhlamulekini eh, ndzimana va ri a bible ne it's ephesians 4 verse 32 okay. yi ri mi rivalelana hi laha xikwembu xi mi rivaleleke ha kona hi kreste which means kama lo xikwembu xi nga hi rivalela na hina hi fane hi rivalela van'wana mara me va kona lava nga ni dyohela gazaboxa ni i don't want to sit with them ni nge tshami na voho ni va rivalerini mara bote a ni nge tshami na vona tafuleni rin'we and i love with them va nga ni chelela poison ni fa hi ku na sweswivelakunichelela ku mi basi swi endlaka mina ku mina himpela na va rivalela mm. mara vona va ha ri na yona motive leyi a va ri na yona back then ya ku why va fa va ni susa va ha ri busy behind your de- back va kha va thanisa your name mata ku ku rivalela how do you deal with such mata ku rivalela munhu People. eh ni endlela yini ni ku loko ni rival loko ni mi rivalela n'wina mi ni dyoherini eh a ni endleli n'wina ni endlela mina ku eh, mhaka ku ri loko hi ri vanhu hi hanya vudyoheni ni endlela n'wina ku xikwembu xi ta kota ku xi ni rivalela mm. so if a ni na mhaka na ku xikwembu xa ni rivalela kumbe a xi ni rivaleli uh, matthew 6 verse 14 if a ni na mhaka na ku xikwembu xa ni rivalela kumbe a xi ni rivaleli is better ni tshama ni nga va rivaleli kumbexani ni kumbexani ni va rivalela hi ndzivalelo luwa wa ku u na u na ti-boundaries mm. a hi fiki ko karhi a luwani a wu a eza vakreste a wu hi yisela xana xikwembu xi rivalela swidyoho hinkwaswo na xi rivalela swidyoho hinkwaswo xikwembu lexa hina kumbe ku na swin'wana swidyoho a swi rivaleleki swi koho swidyoho leswi nga rivaleleki mm. swi koho swidyoho leswi nga rivaleleki swa njhani number one bibele ri munhu la a solaka moya lowu kwetsima nga rivaleriwi number two xidyoho xo ni dyoha hi vomu hi sweswo xikwembu xi nga rivaleleki xa ku ni endla vuoswi ni ta kombisa hi swona ni khe ni swi tiva ku swi vuoswi xikomba xiswa swi komba ku vo tala mi nga ku osweni include na mina xifike rivaleni a ti excludanga vana va mhani no ti includa because a na ni se tekiwa ende xikwembu xi te u nga pfuki u tihlanganisa na timhaka ta lavakulu i nga si za i tekiwa mina a ni tekiwangi ende munhu ni hanyaka na yehe kona swi komba ku ni le ku antsweni na ni vhe ni tshika once rito ra xikwembu ri ri yini ka sweswo hi ni byeleni mi byeleni n'wina hi vutlango mi nga mi fundhini ni vula ku a ni n'wi mi yivuleni kwalani loko mi sungula ku yi ri eh, a mi fanelanga i tihlanganisa na timhaka ta masanga nti loko ri ku a mi swi vulanga no mi vulavulela mina ku ni hemba ni ku mi swi vuleni. vulavulani muku eh bibele yi rini a wu fanele ku tlhangana timhaka ta masangu ya ve le ku eh, i nga se za i nga ku lase ku la ku tsakela ka bamda mara okay hi le mhaka mm. mdaka a ri na munhu loyi a nga na yena a nga za a cata mm-hmm. ivi se a swi endla official xikwembu xi nga n'wi rivalela hi ku se swi endla official kumbe xidyoho lexiya xa ya mahlweni xa yo n'wi phatsa na a va a ni- mi ri- a va a va ri swin'we before ivi se va heta va tekana ku swi endla official no vula leswaku va humesa tihomu Eh, Eh, a humesa malovola, va ambala vambatela swimbalo. swinkwaveni Eh, a ku- a ku sunguleni tifamily ta vo timbirhi a ti ri na vuxaka na a ti nga ri a dzova ka vo- a dzo- Boyfriend and girlfriend. a- a- a kurisa boyfriend and girlfriend Eh. a ni vula ku va yi lunghizini musa Se, okay. Xa. Hayi. Leyi na ala leyi. se swi vula Va va- kaneta va- mfundhisi. Alright, alright, alright, a- a ri kanetiwa va fanekele va fela vudyoho bya tolo Eh, a ni mi te a hi hinkwaswo swidyoho swa vomu which means a swi tiva ku swi wrongo kuze a ya a ku ni ya ku lovoleni eku se va swi lunghizini ku na swidyoho swin'wana swa lungiseka xikomba ku um se ba mdaka va swi lunghisile a ni lahle Katseko, eh moya swi mi nga laha moya wa n'wina na moya wa mina a wu le ku hlanganeni Wu le ku dyoheni ya ve le ku dyoheni mara ku echesa la ta va khumba hi voko leriwani ya Ni ku- ya In the va kota va name of va kota ku teka grace Ni lava mi ya tiveka, lava ya koleni ya a ri ya nkumba. ya so swi vula ku ri a hi a ho yima ka ku okay leya xin'wana xa ku mi ri kambe xo sungula veterini xa ku sola moya wo kwetsima yes Eh. ku na lexi xa ku landzula xikwembu swa fambelana ni Eh, ku sola- eh, ku- eh, ya ku sola moya loko kwetsima swa fambelana eh, ya mi ngo hi swo sweswo ya va ku yi veri ni blasphemy naswona hi swona swi tiva ku okay na xidyoho xo dyoha munhu a dyoha hi vomu na dyoha hi vomu ni- Eh, xo dyoha hi vomu xo dyoha hi vomu lexi a wu xi endla hi mfo xa ku va Eh, xa ku- a ni ku eh, dyondzanga fact and swi tiva swi sad. wrong, ne? Mm. Make mistake swi wrong mara va ri hi lunghisini na mara swa lung- ku na- ku na- ku na- ku na- ku na swi- ku na- ku na swi lungiseka ku na leswi nga lunghisekiki leswi swi nga lunghisekiki Ah, i nga dlaya munhu ku ta swi lunghisa i ta swi lunghisa njhani? se vula ta byela ku xikomba xi rivalele lava nga dlaya se va nga cinca va na na na na La- lava va nga ta inaneni

ivi a ya dlaya a hundzukile a swa ha n'wi tirheli nchumu leswiya my disease a swa ha n'wi- a a swa ha n'wi tirheli nchumu leswiya loko se a ta va a hundzukile loko se u hundzukile meaning ku loko se u kuma ku se u hundzukile ivi ni- ivi ku- ivi ku vuya mukhuva leyi ivi ni tlhe ni dlaya futhi Ah, ni Se vula Paul a nga ha dlayangi ku munhu. se- se ni thyakisa kreste kwala loko loko u vula hi paul phela ma swi ta ku paul i to ri- i to ri nga dlaya bibele hinkwayo ni xikwembu za xi dyi u ni xanisela yini Eh, Paul yanga eh, Paul Actually, Pele was- she Paul came Pele out za with the chancellor za in. complain sa Jesu. Aku hey hayi misele wa njanisa. wa dlaya Eh, hikuva ka dlaya anga hu. so so he mfundhisi ne Ayi baba. so meaning ku ri loko munhu o va a dyohile swi kahle ku a ya mahlweni ka xikwembu a ya confessa tisin swidyoho swa yena ivi a hundzuka

everyday kumbe mi ya confessa ka mfundhisi or mi confessa n'wina n'winyi mi ku xikwembu ka njhani ni endli yini na yini na yini or mi ya confessa ka lava mi tshamaka na vona bibele kumbe mhaka ta ku na vudyoho lebyi byi hatlaka byi hi damarhela so ku na mi kuma ku byi endleka hi ndlela leyo then swi vona ku ni endle xihoxo ndiyo yini na mahlweni ka xikwembu ni ya khonga na right yaleyo as a christian Mm. So vafundhisi lava vo kendlakendla lava va endlaka swilo swo homboloka va kha va swi tiva or va tiva rito ra xikwembu leswi va swi endlaka or vhangeli va yi chumayelaka va endla mahala hi ku yehovha nge va rivaleli na va rivalela yini jehovha vona for leswi va nga ku swi ndleni swa ku mislida vanhu kuma ku va tirhisa murhi va ku halleluya vanhu va wa eh, eh. those powerful va ku va endla swa xikwembu kasi va mixe na mimirhi kumbe na swin'wana na swin'wana swi kona ka kreste sweswo a va tirheli yena a va tirheli xikwembu se se leswi mfundhisi a hlamusela timhaka ta ku ri swi ngo tikomba i nga ri i swa xi- va va va va va ambale va va va ambale nghohe ya tinyimpfu va ambale dzovo ra nyimpfu mara va ri endzeni ka vona ku ri timhisi so leswi vulaka ku ri loko se va ta va va hindze emisaveni mm. lexi nga ta ya mahlweni ka xikwembu a ku nge a ku nge yi nyimpfu leyi ya vongo loyi mbala ku ta ya mhisi leyi nga ndzeni kahlekahle xikwembu xi la ta hi byela ku swi kahle ku rivalela mara a ku rivaleriwi leswi wena i nga swi endla for example mina ni mi dyoherini mm. mi ni rivalela mm. mara a mi rivalangi leswi mina ni nga mi endla swona na xikwembu xi hanya hi ndlela yaleyo na kumbe hina vana va xikwembu hi fanele hi hanya hi ndlela yaleyo hi rivalela mara hi nga rivali leswi va nga hi endlela swona that's why ni nga nyika xikombiso ni ku hambiloko ku ri ku munhu a ni dyoherini rito ringo hambiloko ku ri ku munhu a ni dyoherini mhm. swi vulaka a ni swi rivalanga mara vutomi bya ya mahlweni Ma swi twa um tatana Mdaka. Sweswi ni ya mi vitana tatana Mdaka ni ni la ku nyikiwa the Holy Spirit ku na me ni ta tshika vuoswi hi ndlela yaleyo ke ri hi famba swin'we ka ri khensa um Apostle hi leyi question xana munhu A nga ti rivalela njhani loko a endle xidyoho? For example, ni dlaye ni way back a ni nga se tiva Xikwembu. How do I forgive myself? Ku va ni ti rivalela i ku va ku rivala leswi ni nga swi endla khale leswi loko ni ti langusa namuntlha. eh ni titwa ingaku a ni basanga i ku va ni ya ni ya i ku va ni endla leswiya a hi vulavula hi swona swa ku ni confessa a ka vanhu va right lava nga ta kota ku va ni khongelela mi nga rivali na ha kombisa ku bibele yi kombisa mhaka ku byelani ku dyiwa ka n'wina kutani mi khongelelana ku dyiwa ka n'wina ku ta endla yini ku ta rivaleriwa i ku va ni ya ni ya ni ya ni ni ni ya ka munhu loyi kumbe ni nga ku mfundhisi ni fika ni ku mfundhisi ni joyinini endle swo karhi na swo karhi na swo karhi na swo karhi na swo karhi ni nga pfuneka njhani hikuva ni ya hikuva ni ya mahlweni ka ka ka mfundhisi yaloye um i ta fika swi swi vitana ku ri ni ti hlambunulini mm. i ta i ta hi ta khongela mahlweni ka xikwembu ivi a ni khongelela bibele yi ri bibele ri ku ndla sweswo mm. ni rivaleriwile swi vula ku ri um na mina ni fanekele ni va na moya wa ku no ni rivaleriwile ni sungula vutomi byintshwa kusuka la mm. ku rivaleriwa ka n'wina kumbe ku rivala ka n'wina ku fanele ku suka ku ri ndzeni ka n'wina mara ti ti ti ti ti that flashback ya ku i n'wi tlhava loko ri ku tirhise mukwana kumbe poison liya does that get out of your mind completely kumbe wo va khe hi swi fojara ku sweswo swa endleka sweswo swi ta ya hi matimba ma wena kumbe hi vustrongo bya wena miehleketweni ya wena a ya tika ya tika bibele forgiveness so so kahle kahle ni mhaka ya ku lexi nga xi vona ni i ku forgiveness i xin'wana xo tika ngopfu simkateka and xa i nchumu wukulu kumba ngopfu ku rivalela a swi olovi mina hambi ku ri mina i'm praying for myself ku ni kota ku rivalela lava nga tshama ni endlela swo biha mm. mara loko ni n'wi vona munhu luya a ni na yona interest ya ku can i speak to this person i passed swi na i xihoxo ku va ni hindza munhu loyi a ni ri ka ti-speaking terms na yena mara loko se ni hlangana na yena hikuva a ni endle swin'wanyana ni nga ha n'wi hlamuli lexi Va ndla- ni dyoha lexi ndlaku mi n'wi hindza yini i ku onhola ku vulavula na i yena ku mi n'wi khome hi mbilu a ni n'wi khomanga leswi vula leswi loko mo n'wi rivalela i community member loko mo n'wi riva- loko- loko mo n'wi rivalela um leswaku loyi na n'wi hindza loyi ni swi nge ndzi ni n'wi hlamula na n'wi hindza loyi swi nge vu kona emfundhisi okay Ayiwa. ngoma n'wi vutisa swin'wana ku ya hi n'wina xi kona lexi munhu a nga mi endlaka xona mi mi n'wi khata off mi mi nga titwa ku nga ri mi nga n'wi khata off mi ku anala na chumu chumu chumu chumu chumu kumbe mi nga hi ku mi munhu ne mi munhu at the end of the day ne a hi seni swa vufundhisi hi swi veka tlhelo cause ko tala ku a swi lavi mi swi veka tlhelo ku ni ta kota ku yi hlamula kahle direct. okay mimfundhisi Eh. xana xi nga xi ri kona xi lexi mi nga ta ku loko munhu wo mi endlela xona mi nga n'wi kwatala swinene mi ku loyi ni nge n'wi rivaleli or hi ku mimfundhisi by force mi ta boheka ku n'wi rivalela mi tlhe mi hanya na yena vutomi bya mahlweni Mm, ni nga swi vula sweswo mara swi ta va swi lava ku ni va na nkarhi kahlekahle lexi ni nga ta xi lava ni nga ta xi dinga ngopfu i nkarhi wa ku ni yi solver njhani mhaka leyi mudaka va nga ni ndlela yona and then eh, hi ku ndla sweswo ni kha ni lava na ti-information aka vanhu van'wana loko ku ri ku ni ta va ni nga ri na yona a ku fanelangi as a mfundhisi ku va na xidyoho lexi munhu a ni endlelaka xona ku ni nge pfuki ni n'wi hlamuleli eish e mina swi kota sweswo ni khongeleleni loko hi heta laha ni kota ku cinca mindset yaleyo mina u ni kata munhu off ni tlanga ku a nga exist Yeah, and na I cut think- off. na cut off Ya, Na se- se- bisa se- moya. se se- ni la ku cinca se mi confess-ini Mina ni nga manje. mu-cut off na tikhongela mfundhisi va ta ni khongela namuntlha Mm. ni ta zama ku va loko ni hlangana n'we ni mi xeweta mara swi vuli ku hi ta tshama tafuleni rin'we wu share the same meal. ya ntiyiso ngopfu na hina Eh, vudyoho bya vuoswi byi hlulini ntsena lebyiwani ku a ku hi nga tsana ku byi Eh, ku byi hlula na lebyi vudyoho byo rivalela na mina bya vuofi boti luyani a ku n'wi tshike namuntlha um na byi tshika na ku khongeleriwa ku va na vukati swi helela leswiwa swa vahakatimba a swi heleli kule hi ya mahlweni hi kha hi pfuxa vhangeli ya xikwembu so mfundhisi um na swi ta ku mi byale ku ku ya kun'wana ni mi nga mi nyika hi timinetse tintsongo ni vulavulani xin'wana na xin'wana mi hi dyondzisa hi forgiveness na tintswalo or ku lexi xi nga ta chuza xona mi tlha tlha tlha tlha or forgiveness or eh hi kesini eh tatana mdaka lera tatana hi fanele hi ri tikisa ngopfu eh hi fanele hi ri tikisa ngopfu hi mhaka ku eh xa hloniphiwa xilo xa xi olovi xa tika eh xa tika eh mi nga vulavula hi ku rivalela lava va ha riki na problem yeleyo ya ku rivalela lava va ha tikeriwaka loko swi ta ka timhaka to rivalela eh a hi tshuneleleni ngopfu rito ra xikwembu leri vulavulaka hi ku rivalela eh ni ni ni na ni na ni na scripture la swinharhu eh leswi ni nga mi nyikaka swona eh Matthew chapter 6 verse 4 verse 14 to 15 eh na va Korinto eh na va Kolosa 3 verse 13 na va Efesa eh 4 verse 32 Hi mhaka ku ku rivalela a hi endleli lava va nga hi dyohela ku rivalela hi endlela hina hina vinyi mm. hi timhaka ta ku eh bibele vula swona leswaku rivalelani leswaku na n'wina mi ta kota ku rivaleriwa mm-hmm. eh loko hi nga rivaleli swi vula ku ri hi ri hina leswi hi nga na swi swidyoho swi right hambiloko ku ri ku hi nga rivaleli se a hi veni na nkarhi wa ku hi swi tada ka mhaka ku nga vi na munhu loko ku ri ku na munhu loyi um ku nga vi na xilo lexi hi xi kolotaku munhu handle ka ku n'wi rivalela um ku rivalela ku na rirhandzu endzeni a hi a hi laveni timhaka ta ku hi byala moya wa rirhandzu endzeni ka hina loko ho byala moya wa rirhandzu endzeni ka hina ku rivalela swi ta hi olovela hi susa moya wa ku loko hi vona vanhu van'wani um hi hanya kwala misaveni um loko hi ri la misaveni laniwani a hi hanyi hi tindlela leti fanaka a hi swi twisiseni ku ku na ku munhu a ri munhu munhu i munhu munhu wa dyoha na mina na tanihiloko na mina khe ni dyoha swi vula ku na vanhu van'wani va nga dyoha and a swi hlawulekangi ku ri i fane a ya dyohela mani mm. hi mhaka ku mani i endle yini wa dyoha a dyohela mina hambi ni ri mfundhisi mara lexi nga kona i timhaka ta ku yini ni swi tiva ku evuton'wini ni fanele ni tiya a rirhandzwini hikuva rirhandzu ri finingeta vudyoho hinkwabyo hi ku tiya aka rirhandzu mo ni mi byela ku ri swi ta hi olovela ku va hi yima hi ku a ku na munhu na un'we loyi ni fanekeleke ni n'wi venga loyi ni fanekele ni yima ni tiba xifuwa ni ku mani mani ni nge pfuki ni n'wi rivalerini ni ta fa ni nga n'wi rivalelanga mo ni mi byela ku loko mo fa mi nga n'wi rivalelanga mi nge ri nantswi mi khe mi ya kerekeni mi ya cina mi tlhe mi ku a hi fani mo ni mi byela ku loko mo ka mi nga rivaleli mafana na vona lava mi nga a hi fani mm. ni khensile kusuka so leswi leswaku hi hambane kule na vona as long nga ze hi rivalela munhu loyi a a nga ku dyohela a wu hambanangi kule na vona so ni nge n'wi rivaleli i swilo swa vanhu va le handle mm. leswi vula loko ku ri ku na ha ri na moya ku ni nga rivaleli a hi hambananga a wu hambana kule na vona i noto va ri xikwembu xa ha ri xikwembu xa tintswalo na rirhandzu na namuntlha which means na hina hi fanele hi adopta nani leya ku yehovha a vi yehovha ka hina Hi endla hinkwaswo ku nga vi na lexi hi xi siyaka ku va hi rivalela, na tintswalo ti ta ti ta hi landzela, hikuva tintswalo to tirheriwa. Ya ku rivalela swa tika. Ku rivalela swa tika. Hi mina yaloye na Ende- vulavula swa ende tika. swi na nkoka loko mo vona filimu leya hosi yesu leya ya jesus of nazareth a va bi chumu laya ku na yin'wana va ri passion of christ dzisi mikateko ni laha ma tswepulela ma ba ku ri ma ba hi swin'wana swa swinjovo ku ri ma yi be very direct the way a nga a nga biziwa xiswona yeso loko va ba swi tlhava loko va koka xisukana nyama ya loko va ba va tlhava loko va koka xisukana nyama a va rivalela mara loko a fika xihambanweni nkarhi lowu se a nga vambiwa a ku mm. tatana a va xi tivi lexi va xi endlaka van'wani va mi dyohela hikuva va nga xi tivi lexi va xi endlaka mara va koho va ku swi tiva ku va endla yini eyi na vo va rivaleriwa Mm. Hey, eh, mhani sizani va redi mara ni ta va rivalela ya swi ta lava mitilukisizani va redi ana ku hembela xikwembu anive ri xikwembu a xi swi lava swo hemba intentionally mm. so loko no ni va rivalerini i will be mm. lying to god eh, ende loko ende loko ende loko mo fa mi nga va rivaleranga ene n'wi mi ya kerekeni every sunday mm. loko mo fa mi nga va rivalelanga swilo leswiya hinkwaswo mi nga swi investa ku ya kerekeni migingiriko ya le kerekeni swi ya hundzuka noto Eish, nkarhi wa mina wa kereke wa sunday na wa mune ya wu ta swi ta swi ya hundzuka noto Sisi Mkateko. hi yaleyo Va rivaleleni. to va rivalela Va kwa rivalele. xin'wanyana Eh, producer, if I'm thinking Angola. 32. I know, and then mfundhisi va va va fa Vajahile. kun'wanyani. So, hi mfundhisi hi ta yi tsema kwala. Lava nga na swivutiso na ku va va nga hlamulekangi kahle kun'wani ne hi kombela leswaku mi tsala swivutiso swa n'wina kwala na loko ku ri na swin'wana mi lava ku bazisiwaka ka swona na swin'wana na swin'wana mfundhisi va ha ri kona mfundhisi hi va hi va kwala va tshama va ri kona na n'wina ma swi tiva so mfundhisi hi ta endla karhi ku va va va va ri kona kahle va kota ku hlamula swivutiso leswiya hikwaswo hi ku na swi tiva swi nge endle ti ti-follow up questions ti nga vi ti ti va ti nga ri kona mara ti mo hetelela mfundhisi hi khensile ku fika kwala um ni nga ku a hi hlayisaneni hi hlayisana lava nga handle ku va va ta kota ku vona ntiyiso eh wa nkoka wa vukhongeri ku vukhongeri i yini eh loko ho va komba rirhandzu eh hi va hi va rhandza hi va rivalela eh hi nga ndli leswi swa ku eh loko va hi nangusa va vona hi fana na vona mo ni mi byela ku ri na vona moya ya vona yi ta hlayiseka a hi lweleni timhaka ta ku moya ya vona yi hlayiseka Tiko ra Xikwembu ri pona, hi ku loko ho fana na vona, va ta ku swa fana na vaximanimani vo tifanela na hina hi nga yeku kerekeni. Mi nga pfumeli rito leri ra ku vo tifanela na hina hi nga yeku kerekeni ri tirha aka n'wina. A hi yeni hi ya va rivalela, a hi yeni hi ya va rhandza, a hi Yesu Kreste la vuyaka. Ene mi nga rivali rito ra Xikwembu ri kombisa timhaka ta ku, loko Yesu Kreste a kha a dyondzisa vadyondzisiwa va yena timhaka ta ku khongela, a ku, Loko mi khongela mi nge. la ku khota ndhawu liya mi ku eh hi rivalele milandzu ya hina swa ngo loko na hina hi rivalela van'wana ni ya mahlweni ka xikwembu ni ya ni ya khonga leswi vulaka ku ri loko ni ya humesa rito ra ku ni rivalele milandzu ya mi swa ngo loko na mina ni rivalela van'wana lava nga na milandzu ka mina a ni vi na mina ni khe ni rivalela Yeah. ni nga yi ni yandla xikhongelo xa vuxisi emahlweni ka xikwembu ku na swi toka a ni rivaleli inkomu ivi hi ya yi pfala hi eh, Colossians 3 verse 13 leyi ngo lehisani mbilu mi rivalelana Ku lehisa mbilu mi ri va kha va byela mina na papa sesi la ku a hi yeni hi ya rivalela hi ndlela yaleyo karhi hi khensa swinene vukona bya n'wina ka n'wina vayingiseri hinkwenu mi nga rivali ku endla swivutiso mi swi kongomisa a ka page ya hina ka YouTube mi kha mi hi landzelela hi ndlela yaleyo hi khensile swinene mi nga rivali ku Shangani Gang i podcast leyi nga wina um media award eka 2020 um 2025 or 4 6